नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशालामे अहाँ सभक स्वागत अछि एखन अपने सब संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी आओर संयुक्ताक्षरक अभ्यासमे दू वर्णसँ बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ चुकल छी आओर आब तीन आ चारि वर्णसँ बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी तऽ किछु विशेष संयुक्ताक्षरक अभ्यास अपने सब एखन धरि केलहुँ हेँ आइ चारिम दिनक अभ्यासमे तीन आओर चारि वर्णक संयुक्ताक्षरक चारिम दिनक अभ्यासमे आइ ई जतेक स्क्रीनपर देख रहल छी संयुक्ताक्षर एकर एहिपर चर्चा करब ई केना लिखल जेतै ताहिपर सेहो आओर ठीक ओकर दहिना काज जे शब्द सब छै से अहाँके लिख कऽ अभ्यास करैके अछि तऽ सर्वप्रथम देखियौ ई त क आ र के संयुक्ताक्षर तऽ एहिसँ पहिने एकटा संयुक्ताक्षर अहाँके हम बतेने रही त त य तेसर दिनक जे अभ्यास केने रही तेसर भाग जे देखने रहियै ताहिमे तऽ ओहिमे की केने रहियै त के ई हिस्सा य लगेलियै आ ई संयुक्ताक्षर त जे लगै छै हलन्त विधिवला ई हलन्त लगा देने रहियै तऽ एहि तरीकासँ त त य के संयुक्ताक्षर अहाँ सबके तेसर भागमे बतायल गेल रहए तऽ ठीक ओहिना देखियौ क आ र के संयुक्ताक्षर जे छै से एहि तरीकासँ होइ छै आ त क र के संयुक्ताक्षर जे हेतै ताहिके लेल ई आकृति एना के लगतै आओर ई हलंत विधि के माध्यम से जे छै से एकरा व्यक्त कऽ देल जेतै तऽ ई भऽ गेलै त क आ र के संयुक्ताक्षर एकरा एक बेर पुनः देख लियौ क आ र के संयुक्ताक्षर एना लिखल जाइ छै ठीक एहिमे ई फेरसँ डाँड़ि देखियौ पूरा ई पूरा सीधा डाँड़ि हेतै आ एहि कात ई हलन्त विधिवला जे त लगै छै संयुक्त होइ छै ताहि तरीकासँ ई हलन्त विधिसँ त लगतै तऽ ई भऽ गेलै त क आ र के संयुक्ताक्षर ठीक तहिना देखियौ म त म आ य तऽ म आ य के संयुक्ताक्षर अहाँके बतायल गेल छल जे एहि तरीकासँ जे छै से ई एना हल्का तिरछा करैत आ ई य वला हिस्सा एना कऽ एहिमे जोड़ि दै छियै तऽ ई भऽ गेलै म आ य के संयुक्ताक्षर आब त करबाक छै तऽ हलन्त विधिसँ जे छै से ई आकृति आ नीचाँमे हलन्त लगा देलियै तऽ ई भऽ गेलै त म आ य के संयुक्ताक्षर तहिना त र आ य तऽ त आ र के संयुक्ताक्षरके लेल एकरा लेल एकटा अलगसँ वर्ण होइ छै त्र जकरा अपने सब कहै छियै तऽ त्र जे छै से अपने सब मिथिलाक्षरमे एहि तरीकासँ लिखै छियै ऊपरमे डैन होइ छै डैन ई सटै नहि छै आ ई आकृति जे लगा देलियै य वला तऽ ई भऽ गेलै त र आ य मतलब त्र में य के संयुक्त अक्षर यो अक्ष त्र आ ज्ञ ई तीन टा जे छै से संयुक्त वर्ण एकरा कहल जाइत छै आब देखियौ त य आ र त र आ य के तऽ ऊपरमे रेप विधिसँ जे बतायल जाइ छै तऽ देखियौ एनाके ई त के हिस्सा बनेलियै य लगेलियै आ ऊपरमे रेफ विधि जे छै से एनाके ई रेफ लगा देलियै तऽ ई भऽ गेलै त र आ य के संयुक्ताक्षर मतलब त य के संयुक्ताक्षर पर ऊपर में रेफ दिल गए ठीक तेना देखियो त स आ य तो स आ य के संयुक्ताक्षर जेना म आ य के छले हल्का सा तिरछा करैत ई वाला डाँड़ के आ एना के आकृति जोड़ दिलिए में आ एहि कात से जे छै से ई आकृति

कमसँ कम पाँचसँ दस बेर लिखैके अभ्यास अहाँसभ करू बढ़िआँसँ अभ्यास करू एकर पाँचम भागमे छै जे किछु आओर संयुक्ताक्षरक जे छै तीन आओर चारि वर्णसँ बनल संयुक्ताक्षरके अभ्यास करब मोन लगा कऽ अभ्यास करू जय मिथिला